Mae'n cychwyn ella di sôn bod na ddau fath o gwrs mewn gwirionedd, y cyrsiau dyn ni'n galw yn gyrsiau dwys a cyrsiau dyn ni'n galw yn gyrsiau darlunol. Cyrsiau darlunol ydy rhei unwaith yr wythnos, ta dwy awr yr wythnos fel arfer. Um, ac yn fanna, mae gennym ni gasgliad go lew yn y gogledd, uh, cyrsiau cybac i ddechrau, felly mae gennym ni um, cwrs mynediad, um, sydd uh, hefo canllawiau i diwtoriaid, ac mae yna adnoddau sain. hefyd i fynd efo'r cwrs yma. Wedyn, yn dilyn y gyfres yma mewn gwirionedd, mae gennym ni, oedden ni'n sôn am y lefelau, yn dod, dyma'r lefel mynediad, lefel nesaf i fyny di'r cwrs sylfaen, um, ac wedyn y cwrs uh, canolradd. A dyna ydy'r cyrsiau yym prif ffrwd Kebak mewn gwirionedd ar yr ochr darlunol. Dyna gwrs arall sy'n cael ei cyhoeddi gan Kebak, yym cwrs Cymraeg i'r teulu. Yym a mae hwn ar lefel mynediad mae hwn, yym ond mae bach yn wahanol i yym cwrs yy cwrs prif ffrwd Kebak achos fel mae'r Teitl yn ei awgrymu, mae wedi i anelu benodol at rieni ac at neiniau a theidiau, lot o ganeuon ac yn y blaen sydd yn fan'na. Felly, dyna cyrsiau cybac sy'n cael eu ddefnyddio yn ddarnynnol. Ond yn y gogledd, mae gynnon ni gyrsiau eraill sy'n cael eu ddefnyddio yn ddarnynnol hefyd. Mae Coleg Cambria dros flynyddoedd 'wan wedi datblygu cwrs sydd yn unigryw ddeud gwir o'r enw Llanllawen ac cwrs ydy hwn, os gallwch chi weld, sydd yn seiliedig ar stori um, a mae pob un uned yn stori, stori gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae'r wers i gyd yn seiliedig ar weithio trwy'r stori yna a dysgu'r stori mewn gwirionedd i bob um, cyfrif. Mae yna wahanol Yym, lefelau gen Llan Llawen hefyd. Yym, yn mynd i fyny, ma' ma' hwn yn lyfr pedwar, ac mae yy CD i gyd-fynd. Mae 'na hefyd adnoddau electronig i gyd-fynd â'r rhan fwya' o'r cyrsiau 'ma. Mae Llan Llawen wedi datblygu yym ei ei ei adnoddau ei hunain. Mae Popeth Cymraeg hefyd efo'u cwrs. darnynnol nhw, sef um, cwrs uh, Cymraeg llafar, ac mae hwn hefyd ar wahanol uh, lefelau yn mynd â ni, um, ond uh, cwrs mynediad ydy hwn, wrth gwrs. Mae'r cwrs yma dim bach o wahanol i gwrs Cybac, uh, llawer iawn mwy o ddeialoga yn fan hyn. Mae yna rhyw bedwar neu bump o ddeialogau bach byrion i gael ym mhob un o'r cyrsiau. Um, ac mae popeth Cymraeg yn dysgu mewn ffordd sydd yn bach o wahanol ella i'r cyrsiau eraill prif ffrwd. Um, dilyn y dull cyfathrebol mewn gwirionedd sydd yn seiliedig ar ddeialogau. Mae'r ma gwaith newydd yn cael ei gyflwyno uh, yn, yn uh, y deialogau. Os yna ni dod at y cyrsiau um, dwys wedyn, mae gyda ni um, dau math o gwrs dwys. Os o'n i sôn am y am y y cyrsia yma, cyrsiau'r brifysgol hyn, sy'n cychwyn efo'r cwrs Wlpan, sydd fel yn deutha chi mynd â ni drwy lefelau mynediad a sylfaen, um, ac mae yna uh, set gyflawn o ganllawiau i'r tiwtor fan hyn, mae yna adnoddau um, ar-lein i gael, adnoddau digidol i gael i gyd-fynd â hwn. Wedyn, mae'r Mae 'na gyfres yn mynd o'r cwrs Wlpan i'r cwrs pellach, sef y cwrs ar lefel canolradd. Ac wedyn mae'r lefel uwch wedi cael ei rannu yn, yn, yn y gogledd yma rhwng y cwrs, os allai estyn hwn yn fama, cwrs uwch ydy hwn, ond lefel uwch un ydy y cwrs yma. Mae y cwrs meistroli wedyn yn dod â ni at um, lefel A, yn gwirionedd, sef cwrs uwch da, yn mynd â ni at yr arholiad uwch sydd yn gyfwerth a lefel A. Os ydych ni ar y lefel pellach, lefel, ar lefel canolradd yn fan hyn, mae rhaid ni'n mynd â chi at lefel tygau, yn gwirionedd, lefel sydd yn gyfwerth a TGAU. Wedyn mae 'na un yym cwrs sydd yn fan hyn, yym amser a ddengys ydi hwn, un enghraifft ydi hwn o gwrs yym arbennig data awgrymeg sy'n cael ei ddefnyddio gan yym yy Popeth Cymraeg. Hwn ydi cwrs dwys popeth Cymraeg, sydd yn hollol, hollol wahanol i unrhyw beth arall y gawn ni yng Nghymru, ddweud y gwir. Mae'n seiliedig ar ddull gwahanol o ddysgu ac mae'r adnodd ei hun yn wahanol hefyd. Mae hi'n stori hir ydy hi, mewn gwirionedd, sydd eto'n cael ei dysgu gan y dysgwyr. A 'dyn, o'n i'n sôn yn hynt yn do'n am yr hyfedredd. A 'dyn, mae, mae lefel hyfedredd yn medru bod yn, yn dysgu drwy gyfrwng, mae'n medru bod yn dysgu, um, o'n i'n sôn archeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd mae yna ffeil hyfedredd sydd mewn gwirionedd yn ffeil um, gloywi, ydy mewn gwirionedd, hynny yw adnoddau y Cymraeg ar lefel uchaf. Yn dechnegol, mae o fod yn lefel blwyddyn gyntaf um, yn y brifysgol. Dyna di'r math o beth sy'n cael ei anelu ato.